Менә цифровизация елы диләр, әллә инде айфоннар чыгып бетте. Менә бу ичмасам аппарат, менә 10 ел эшли, бер дә ватылганы юк. Так, төшереп карыйк әле. Опа! Болар да монда икән. Шигеләктегез монда. Дуслар, сәлам. Исәннәрмесез! Без бүген иртә таң белән килдек Иннополис шәһәренә. Монда бүген милли матбугат чараларының э, форум уза һәм без менә үзебезнең эшләребез белән мактанырга килдек. 30 төбәгеннән Россиянең монда төрле матбугат чаралары катнаша. Һәм бүген без журналистлар белән сораштыру үткәрәчәкбез һәм аларны бераз тикшереп карыйбыз. Киттек. Киттек. Просто ха иртәнге 8, без бүген сәгать 5-тә тордык. Ничек сезгә 5-тә тору? О, гадәттәгечә дип әйтер инде инде мин. Алда булачак. Юк, э, рәхәт, чөнки без яңа җиргә он- килдек, яңа кешеләр белән танышачакбыз. Кызлар менә ничек тордылар микән? Зилә, мәсәлән. Менә бүген Магия утра дигән китап турында ишеткәнегез бармы? Бүген нәкъ магия утра. Ярар, әйдәгез, киттек. Мин бик шат. Менә ел саен шушындый очрашу оештырабыз үзебезнең Казаныбызда. Утызлап якын өлкәдән киләләр. Журналистлар, язучылар, актив егетләребез. Яшьләр дә алар арасында бик күп. Э, минем уйлавым буенча, яшь язучыларыбыз, яшь журналистларыбыз э, бүгенге тормышның Куйган көчебезне, көчләрен, үзенең көчләрен тоеп күреп, менә киләчәге яхшы булыр дип өметле булсыннар иде. Менә шушындый теләк белән, дәрт белән яшәсәләр, Алла бирса, нинди генә авырлыклар булмаса да, безнең яшьләребезгә бик матур иттереп

Яшәп, эшләп, Тәртип радиокомпаниясенең баш мөхәрриренең урынбасары, башкарма продюсер булам. Айваз Хәмбәл улы Садыйров. Ибрагим Курскиев, газета Свердло, общенациональная газета Свердло, Республика Ингушетия. Шеф редактор. Колесов Виктор Джумаханович, генеральный директор акционерного общества Саха-Медиа, Республика Саха-Якутия. Мин Фәвия Сафиуллина, Екатеринбург шәһәреннән. Э, мин Татарстанның Уралдагы даими вәкиллегендә вәкилнең замы булып эшлим, урынбасары һәм э, татар телендә Саф чишмә дигән газет чыгарам. Безнең газетага уже 20 ел. Яхшы, Айваз абый, хәзер мин сезгә күрсәтәм төрле милли телевидениеләрнең логотипларын һәм сезгә белергә кирәк булачак, кайсы нинди регион икән. Я, Якутия.

Мордовия. Почти тоже на М. Еще у нас есть. Мария. Да, правильно. Ага. Бу Салаватныкы бит метр дигән. Так. Бересенәргә карап белеп була. Бу Марый. Дөрес әйе. Бу Марый. Чөнки орнаментлары

Бу безнең Удмуртия. Дагестанмы? Это Башкортостан. Нет, нет. Это, это э, Кавказ. Да, да. Кавказ, э, блин, Ингуши, Ингушетия. Да. да. Башкирия? Нет. Э, так.

Башкорт. Менә мондый рәсем кемнәргә хас? Йолдызларга җыен. Ә, ләкин бу очракта бу булырга мөмкин безнең күршебез безнең. Чуваш. Это Мордовия. Нет, нет. Чебашкар? Чевашия? Момент. Чувашстан. ЧГТРК. Это ЧГТРК Грозный. Бу регионмы? Шулай ук. Башкортстан. Юк, не, не Грозный, не, не нинди хәрефкә ошаган менә Грозный, бу. Грозный. Дагестан? Чечня, что ли? Башкирия. Да. Это Что у нас на Б? Бурятия, э, Наши соседи. Башкирия. Башкирия. Это башкирский телеканал, да? Да, да, Интересно. Башкортостан. Не знаю, Б. Вы говорили на букву Б? Башкортостан инде. Башкортостан белән Татарстан телевидениесе безнең Урал якларында күренә. Без Татарстан телевидениесен бик яратып карыйбыз һәм э, үзебезне Татарстан белән бергә э, һәрдаим шулай итеп сизәбез. Һәм безнең өчен Татарстан ул иң зур горурлык һәм иң зур безнең яраткан төбәгебез. Дуслар, шуның белән сораштыруыбыз тәмам һәм нәтиҗәдә нәрсә әйтәсе килә? Чынлыкта да журналистика географиясе бик киң һәм кайчакта хәтта без дә бөтен регионнарны һәм бөтен газет-журналларны, анда телевидениеләрне белеп бетермибез. Һәм шуңа күрә ул безгә аларны өйрәнергә һәм кызыксынырга тагын бер сәбәп булып тора.